U nilqgħu l-ewwel kantant li għandi għalikom illum, sinjuri u sinjuri, nagħtu merħba lil Franklin Calleja! Hemm hu Franklin fil-lift, f'dan sibtek kif għattilkom ħanibdew niltaqgħu mal-kantanti. Proset, tajjeb Franklin, grazzi. Mela, nitolbok tpoġġi fuq is-siġġu tad-deheb għaliex jekk smajtni sew. Mela, l-ittra l-Franklin tgħid xi ħaġa hekk. Għażiż Franklin, Ma kienet xejn faċli għalija li niktiblek dil-littra fuq sibtek, għal ħafna raġunijiet. Hija għafsa ta' qalb kbira li ilni ma narak għal dawn is-snin kollha. Jien niftakrek żgħir u nafek tikber ħdejna l-fgura. Kont qisek wieħed mit-tfal tiegħi. Jien nawguralek minn qalbi u ngħidlek li nħobbok ħafna. Dejjem tiegħek, l-eks ġara Charmaine. U Charmaine mhux talli kitbitlek l-ittra imma talli ġiet propju tiltaqgħu miegħek fuq sibtek. Nagħtu merħba lil Charmaine li qiegħda hawnhekk. Emmi Charmaine!
Hello! Għandek il-rigal, podġi, podġi, issa jiftħu, tiftħu xalissa l-rigal għax forsi fiħxu reklam jewek. Mela, xarmejn, ehm, ikolli nsaqsik, eh, kif tħossok, kif tħossok? Emozjonata ħafna bħalissa, imma etnuħu gost li għedan nerġa narak wara dan iż-żmien kollu. Eh? Eh, inti tafu zaħir li dinna naqra hekk. Ifimni, kien tifel zaħir, Ħelu, simpatiku ħafna. U għajna miegħek għattinna wkoll li kont waslu l-iskola u għajdinna naqra. Mela, kont waslu l-iskola għax dak kien jibża' daqsxejn mill-karozzi. Dak iż-żmien kont noħdu niġi għalih, jiġifieri noħdu mat-tifla tiegħi l-iskola wara kien jgħidli ħa niġi miegħek id-dar, ħa noqogħdu nilagħbu, kont ngħidlu mela allura kienu jieklu flimkien, jilagħbu. Bid-dejjem kont naqrek int, jiġifieri. Jaf kemm biddiltlu ħrieqi, hux veru? Bdew kun nam għaref. U kif t-diskrivi him mal Franklin issa? Xina, jina, naraħna għaf fuq tijaw, jek imma bdew kien għaref. Kien kważi, isu fidiħ da jitfallu ħra daqs kem kien kwit. Kem il-koma telta, għajdinna naqra għal telespettori kun jgħafu. Ftejt laħħal li rajtu naħseb kellu xi 8 snin, issa għandek 22, ġifri ilu xi 14 sena. Però ħa ngħidlek xorta bqajt insegwi Hera għax kont inħobbu daqs li kieku t-tifel tiegħi, jiġifieri. Kemm hi ħelwa. Għalija Vera.
Jiena speechless. Vera ħelwa, għadha għandha idea kif se nsir, qed nara tirtrott. Mela tu applaws ieħor sinjura għax vera biex ġiet hawnhekk ngħidilkom Charmaine ma kinitx faċli għaliha li tiġi hawnhekk magħna llum x'għar naf illi għamiltha għamiltha xi trick. Ħa ndur naqax, qas kellimtu xejn lil Frank, lil Colin saqsi lilek nimmaġina li kif Kelmitna wkoll Charmaine dwarek. Inti naħseb li mmissjajta wkoll lil Charmaine u vera?
Kif qed tajti naħseb l-aħħar li rajta vera kon żgħir, allura ma tantx isni għandi daqshekk memorja. Taf kif? Kif ma stajkom?
Tiftakarni imma, mhux hekk? Tiftakarix? Ma tiftakarnix kif jista' jkun. Xi avventura hekk forsi jiftakar ejja malajr. Avventura meta kien żgħir niftakar kellu dawk it-tliet snin hekk, kelli kelba jiena, kont kelli nkollha dried food hekk tagħha, U kien imur hekk, kien jaħsbu ħelu ta' ċikkulata, kien imur kien joqgħod jisraqilha mill-ġolba u li kien ta' tifel li kien. Ta' tifel li kien imma sewwa.
L-ikel ta' ħlief, jiġifieri hekk forsi naf qed tara f'hawn x'armejn imma jew qas idea m'għandek. Għandi idea tagħha, ejja ngħidu idea. Sorry vera, sorry imma. Bis-serjetà.
Meta kont żgħir. Vera, u ejja.